u li jieħu l-missjonijiet tiegħu b'serjetà kbira, u billi Jake Cassar għaddej b'avventura u ma setax jingħaqad magħna għal din l-intervista, it-tim tagħna ltaqa' ma' Claire Azzopardi, il-kittieba li ħolqot lil dan il-karattru, sabiex jitkixxef aktar dwar id-dinja tiegħu.
Jake Cassar huwa l-protagonist ċkejken ta' sensiela ta' kotba bl-istess isem. Huma kotba għat-tfal iż-żgħar bejn wieħed u ieħor ta' 8-9 snin u fil-fatt Jake Cassar għandu seba' snin. Għalmenu is-sensiela tibda b'Jake jagħlaq seba' snin. Huwa tifel li għadu ma jafx jikteb u jaqra sew, imma l-kotba jħobbhom ħafna u kull ktieb li jiftaħ Jimmaġina dinja għaliha, jimmaġina avventura. U minn ktieb sempliċi tal-pjanti li taqla' oħtu u li tagħtihulu għax ma tkunx tridu, Da Jake joħloq renju sħiħ. Isejjaħlu r-renju udit. Fir-renju udit hemm dil-pjanta li invvinta hu li hija l-kantofonis u permezz tagħha n-nies jieklu mill-kantofonis u jkunu jistgħu ikantaw. U kollha għandhom udit tajjeb, għalhekk ir-renju udit. Għaxar kotba b'kollox, jiġifieri kull darba Jake imur f'dan ir-renju jew jimmaġina lilu nnifsu qiegħed f'dan ir-renju, renju ta' Re Pankrazju, li fih jibdew jinqalgħu ħafna problemi għaliex hemm reġina, ir-reġina Fidelia, li kontinwament tattakka lil dan ir-renju u trid teqirdu. Isa taħlef li trid teqirdu bilfors. U Jay Cassar huwa l-eroj f'dawn il-kotba kollha, it-tifel li b'xi mod isalva kull darba, ħanajdu hekk, jidħol għall-battalja u kull darba jirbaħ. Ħafna mill-idejat jiġuni mit-tfal li nkun qed ngħallem. Dawn il-kotba fil-fatt ktibthom meta kont għadni ngħallem f'skola sekondarja ta' subien. U verament kelli tifel partikolari ħafna. Kienu jdejquh il-kodba, ma kienx ikun irid eh, jaqra u jikteb, imma mbagħad kif it-tiktib jgħidli biss ħanajlek storja u jibda jivventa l-istorja u. U minn hemm telqet l-idea ta' dan Jake li ma jkunx għadu qed jaqra il-klim propju imma jimmaġina l-istorja skont l-istampi eh, li qed jara. Tajjeb li ngħid li l-istatistika turi li s-subin jaqraw l-iktar kodba mhux fittizji. Ġi mhux il-kodba fittizji, mhux il-kodba eh, ta' avventura, il-kodba immaġinattivi li ma jeżistux. U b'dawn il-sensila ta' kodba, xtaqt nagħmel eh, ħaġa differenti b'mod partikolari għas-subin. Jiġifieri għalhekk għażilt tifel bħala protagonista biex is-subien iż-żgħar ikunu jistgħu jirrelataw miegħu u jieħdu gost jaqraw dawn l-avventuri ta' Jake. Apparti hekk, f'dawn il-kotba pruvajt, flimkien mad-diżinjatur tiegħi Pierre Portelli, pruvajna nagħmlu xi ħaġa differenti milli s-soltu naraw fil-kotba. Il-kliem pereżempju jaqbeż mill-paġna l-oħra, il-kliem idur, il-klim forma ta' kaxxa, u b'dak il-mod il-ktib kważi kważi jsir interattiv. Ġifieri inti taqra u trid letteralment toqgħod iddawwar il-ktib sewwa sakemm taqra l-ispiral kollu, jew sakemm taqra il-klim madwar il-kwadru kollu. U xtaqt nagħmel hekk ukoll għaliex eh, il-video games u l-lob u l-kompjuter dejjem ħajattiraw ħafna iktar lit-tfal, hux vera, mill-ktieb li huwa xi ħaġa statika. U b'dan il-mod almenu naf għax jgħiduli ħafna, jibbatuli ħafna eh, tfal li hekk jieħdu kost iktar b'dan it-tip ta' kliem kif inhom qiegħed. Fl-aħħar mill-aħħar ma mhux l-inqas ukoll nixtieq insemmi lil Mark Xikluna. Mark Xikluna Ħadem ħafna fuq dawn il-kotba, huwa l-illustratur tas-sensiela kollha ta' Jake Cassar, u anke bis-saħħa tiegħu u bis-saħħa ta' karattri jisom karikatura, u jisom hekk comics, jappellaw ħafna għaż-żgħar. Din storja li ġrat lili. Mhix ħaġa daqshekk normali li ssalva r-Renju. S'issa ġratli darba biss. U dakinhar li salvajt ir-renju tar-Re Pankrazju r-Raba', kont waħdi. Imma lil oħti wegħdtha li darb'oħra noħodha miegħi. Biex tifhem sew, irrid ngħidlek xi ħaġa fuq Melanie Kassar, oħti l-kbira. Imbagħad ngħidlek xi ħaġa fuq il-Kamra tal-Kotba u wara fuq ir-renju tar-Re Pankrazju. Imma qabel xejn xi ħaġa fuqi, ġej Kassar. Illum għandi 8 snin. Twil metru nqes ftit, xari nok li żar, kulur is-sadid, rasi tonda bħal ballun, ġilda bajda qisni rajċi fatat u ħal idejjem miftuħ. Qisni qed nistenna bajtra. Hekk tgħid lil mama. Dakinhar li salvajt renju sħiħ, kont għadni ma nafx nikteb u ma tantx kont naf naqra. Oħti tgħid li jiena ftit gazzu jew li jien tal-ħabba gozz. Jista' jkun. Melanie dejjem tgħajjat u tkanta u tiġri u taqbeż. M'għandix kwiet mhux bħali jiena tifel kwiet. Għandha xara nokli, żar kannella, imma itwal minn tiegħi, il-ġilda tagħha mhix ċassa għax qisha ħadet għax-xemx. Ikbar minni sentejn u taf taqra u tikteb ħafna. Anke tilgħab bil-kompjuter taf u lili kemm kemm tagħtini ċans nilgħab ftit. Forsi xi darba toħodha xemx. u ma terġax iġġibha lura. Issa din l-istorja li se nirrakkontalek ġrat kollha sajf ilu. Ħadd ma jaf b'dak li ġara li foħti mel, laqas il-mama ma taf. Għax kull meta l-kbar jitlu fi storja ta' żgħar, l-affarijiet jibdew imorru żmerġ. Issa se tkun taf intu ukoll. Nispera li ma tmurx tparla. Ara, jekk qed taqra dan il-ktieb u ħdejk hemm xi ħadd kbir, aqbad u itlaq minn hemm.